Masogana ao a ka bago lesome ka palo go tšwa ka profenseng ya Limpopo a thomile mosepelo wa matšatši a lesome go ya Union Buildings ka mono Gauteng go ya go dira boipiletšo go banna ka kakaretšo go bolela ka tšeo di lego mafahleng a bona bjalo ka dihlohlo tša dikamano go etša tša marato kgatelelo ya monagano, seemo sa lephelo, mašeleng le leago ge kakaretšo. Go kwa kgodu e tšwa go lerotseng, re boledišana le morulaganyi wa mosepele wo, Mogatla Matalane. Ba ga Matalane re a le amogela ditabeng tša Sepedi. Na le ka re hlalosetsa ka boripana gore mosepele wa lena o thomile neng le gona maikemišetšo ke eng? Tameng, Tameng, re a tamiša. Mosepele wa rena o thomme ka Human Rights Day re lebeletše gore le rena banna re na le ditokelo ene maikemišetšo a ona ke go no re um banna ba lokologe re kgone go phela gabotse mo lefaseng jalo ka ge basadi le bona ba phela ka gona re lekane go be le equality re lebeletše taba ya gore re be re boditše gore monna ke nku o swanetse re alele teng jalo re men speak out ge bannang ke ba bolele ka mathata e le gore a ba tshwenya ka maima e le gore a ba tshwenya ba bolele ba hwetše thušo ba se ka tlho ba sa ya go ya thapong ba tetlema e le gore ba ka kgona go hwetša thušo a e ka ba mo lebakeng le go fihla mo lebakeng le go na le banna bao ba šetšeng ba tlile go lena go tla go ala mathata ao ba kopanang le ona bophelong banna ke ba bantši ba e le gore ba šetše ba bolela bjalo ka bo anonymous mo dikgokaganyong tša leago um ba bangwe ba kgona go nyaka thušo um ke rata taba ya gore le basadi ba e tsene ka bogare taba e ka baka la gore ba lemoga gore tše dingwe tša dikgatelelo tše ba di tlišang mo maphelong a banna di be di tlholwa ke bona jalo ba fetola ka tsela e le gore ba ba ba ba re tshwara ka gona re kgona go phedišana le bona bokaone ke kgone ke kwa ka ka ka di-testimony tše dintši ba bolela go bontšha gore nnete taba e eh, go na le moya go gona mola le thomago ka leeto le la lena a re ka rena go go setse go bile le le le le thego e le e humanang e ka ka mo bathong
Thekgo še ka mo morago ga ka še. Ye ke thekgo e ke humanego. Setšhaba se ile sa tšea maikarabelo a gore bona ba tlilo thekga leeto le, go thoma ka tša go ja, ka, ka, ka marobalo, mo tseleng ba re hlokometše. Leeto le ke leeto la, la setšhaba. Ba re thekgile ka kudu. Re, re thekgile ke setšhaba. Le šomiša mebila ye megolo ya naga. Baotledi ba dikoloi bona, le, le šomišana, le šomišana le bjang le bona mo mebileng?
a ka le kwa gabotse ka ka ge le šomiša mebile e megolo mo nageng na baotledi le šomišana le bona gabotse mo mo tseleng
a ke re yalo re sepela ka maoto re no sepela ka mothoko ga tsela ka tsela e le gore batho ba sepela ka ba sepela maoto ka ona and re bone le bana ba ba ba traffic ba tlogo ba ba ba ba ba netefatša gore re sepela gabotse mo mo leetong la rena um re šomišana gabotse le le le baotledi ba difatanaga Ge le fihla ka Union Buildings, a go na le moletlo o rulagantšweng go le amogela goba go berekega jwang?
Nka se nape ke rialo, mara ke a bona gore go šetše go hlakane ka kua, le gane bjalo mo ba re emetše. Re emetše go tsena ka kwa gare. Botsebotse leeto le la rena e re swanetše gore re fihle ka Labone ka ge re be re itše e matšatši a lesome. Mara ka gore hei, banna ba gešo ka mo le, le mosadi wa gešo e le magwaragwara, re fihlile ka matšatši a šupago. Bjalo dipeakanyo tšela tša rena ya swana ke gore um di a fetoga
le šetse le boletše ka bothata goba setlwaedi sela sa gore monna ke nku o llela teng ke eng se le se dirang go leka go sekamolola batho mogopolong oo eh ka go bolela gana so le rena go bolela ka mathata a rena ba kgone go bona gore awa o ka no bolela ga o tshwenyegetse A ke re Sepedi se re, Ngwana a sa lego go hwela tharing. Bjalo ge go thoma re ena re lla, ba bona gore, oo, motho o hloka thušo. Go swana le nna, goba go na le batho ba bantši ba tlo nthekga mo leetong le, ba, ba a palelwa. Ka re, Aowa, gape taba ye e tlo mpalela. Ka thoma go llaela go bona bana ba gešo ba ba kgona go nthekga, ba nthuša. So, ge re lla, re kgona go hwetša thušo. Ke re banna ba gabo rena ba, ba lle, ba kgone go hwetša thušo. Um, it's okay to cry. Le ge o ka lebelela le tše dingwe tša dikhipa tše re di aperego, di a bolela, di re, Monna gešo,

le basadi um re re swarane gabotse ditokelo tša rena re re no lo di lekanya re se ka gatane dikgontse re re phedišane gabotse se solo ko re phedišane gabotse le gore banna ba se ka ba kitimela go tepolaya ba ke ba nyake thušo ba se ka re monna ke nkulela teng monna ke motho o na le maikutlo
um ba matalane ra leboga ka poledišano ya rena le lena ge le kgonne go ipha nako go boledišana le rena re a reta re a leboga thabela